E Konflikto di e Siglonan, kapítulo trinta i shete, E Beibel, nos úniko siguridat, parti dos. E opinionnan di hendenan sabí, e konklushonnan di siensia, e kredonan òf desishonnan di e konsilionan eklesiástiko, ta mes un numeroso i kontradiktorio manera e iglesianan ku nan ta representá ta. I esaki ta e bos di e mayoria. Ni un, ni tur di esakinan mester wòrdu konsiderá komo evidensia na fabor òf kontra di kualkier punto di e fe religioso. Promé ku aseptá kualkier dòktrina òf presepto, nos mester eksigí un klaru Asina Señor ta bisa, den su sosten. Satanas ta trata kontinuamente pa atraé atenshon na hende na lugá di Dios. E ta heba e hendenan pa wak na obisponan, na pastornan, na profesornan di teologia komo nan guia nan, en bes di averiguá i studia e Skrituranan pa siña nan deber pa nan mes. Despues e ora ei. Todo e tin control riba e mentenan di e lidernan aki. E por influencia e multitudnan segun su boluntad. Ora Cristo a bini pa papia palabranan di bida, e hendenan comun a tende gustosamente, i hopi hasta di e sacerdotenan i gobernantenan a kere den dje. Pero e hefe di e saserdosio prinsipal i e hefenan di e nashon tabata ta determiná pa kondená i rechasá su siñansanan. Aunke ku nan tabata tur konfundí den tur nan esfuersonan pa haña akusashon kontra di dje, aunke ku nan no por a laga di sinti e influensia di poder divino i sabiduria divino ku tabata kompañá su palabranan, Tòg, nan a sera nan mes den nan mes prewisio i nan a ninga e evidensianan di mas kla di e karakter mesiániko di Hesus pa nan no haña nan obligá ta bira su disipelnan. E oponentenan akí di Hesus tabata ta hòmbernan kende e hendenan a wòrdu siñá for di nan infansia pa tin reverensia pa nan. Na kendenan su outoridat nan tabata tin kustumber di someté inkondishonalmente. E hendenan a puntra, Kon por ta ku e gobernantenan i e skribanan sabí no ta kere den e sos? E hòmbernan debotonan aki lo no a risibí el esei tabata e Kristu? E influensia di e maestronan asina ei tabata loke kò a hiba e nashon hudiu pa rechasá nan Redentor. E spiritu ku a aktivá e saserdotenan i e gobernantenan ei te ainda ta wòrdu manifestá dor di hopi ku ta pretendé di ta masha religioso i deboto. Nan ta ninga di eksaminá e testimonio di e Skrituranan enkuanto e bèrdatnan speshal ku ta pa e tempu aki. Nan ta mustra na nan mes gran kantidat, rikesa i popularidat, i nan ta wak ku despresio riba e defensornan di bèrdat, komo poko den kantidat, pober i impopular, teniendo un fe ku ta separá nan for di e mundu. Kristu a mira for di antemano ku e pretenshon robes di outoridat inapropiá kual e eskribanan i e fariseonan tabata suponé ku nan tabata tin, i na kual nan tabata entregá nan mes na dje, lo no stòp ku e plamamentu di e huidiunan. Hesus tabata tin un bista profétiko di e trabou di halsamentu di outoridat humano pa goberná e konsenshi, kual tabata ta un maldishon asina teribel na e iglesia den tur e siglonan. E iglesia romano Ta reservá pa e kleronan e derechi pa interpretá e Skrituranan riba e base ku eklesiástikonan so ta kompetente pa splika Dios su Palabra, e ta wòrdu retené for di e hendenan komun. Ounke ku e Reformashon a duna e Skrituranan na tur hende, Tog e mesun prinsipio cu a wordo mantenedor di Roma ta preveni multitudnan den e iglesianan protestante for di e investigacion di e Bijbel pa nan mes. Nan ta wordo siña pa acepta e Bijbel su siñansanan manera con nan ta wordo interpreta dor di e iglesia. I tin miles ku no ta tribi di risibí nada, ni aunke kon klaramente e por ta pará revelá den Skritura. Nan lo no tribi di risibí nada ku ta kontrario na nan kredo òf e siñansanan establesé di nan iglesia. Apesar ku e Beibel ta yená ku spièrtamentu kontra di maestronan falsu, hopi hende ta kla pa kometé i konfia e wardamentu di nan almanan na e kleronan. Awendia, tin míles di profesadornan di religion. Kendenan no por duna niun motibu pa e puntonan di fe ku nan tin, otro ku di bisa ku ta asina nan a wòrdu siñá dor di nan lidernan religioso. Kasi iriparabel, nan ta pasa e siñansanan di e Salbador forbei i ta pone konfiansa apsoluto den e palabranan di e ministernan. Pero akaso e ministernan aki ta infalibel? Kon nos por konfia nos almanan na nan guiansa, a ménos ku nos sa for di e Palabra di Dios ku nan ta kargadónan di lus? Un falta di kurashi moral pa apartá for di e kaminda di mundu ta guia hopi hende pa sigui tras di e pasonan di hendenan bon eduká. i dor di nan mala gana pa investigá pa nan mes, nan ta bira desesperadamente pegá den e kadenanan di eror. Nan ta mira ku e bèrdat pa e tempu aki klaramente ta wòrdu hibá na bista di e Beibel, i nan ta sinti e poder di e spiritu santu, kual ta kompaña e Beibel su proklamashonnan. Pero tòg nan ta permití e oposishon di e kleronan pa bira nan for di e lus. Aunke ku rasonamentu i konsenshi ta wòrdu konvensé, tòg e almanan engañá aki no ta tribi di pensa diferente for di loke ku nan ministernan ta pensa. I asina ei, nan wisio individual, nan interes eternal ta wòrdu sakrifiká na e inkredulidat, e orguyo, i e prehuisio di un otro. Hopi ta e maneranan dor di kua Satanas ta traha pa medio di influensia humano pa mara su prezunan. E ta sigurá multitutnan na su mes dor di mara nan na e lasonan di seda di kariño di esnan ku ta enemigunan di e krus di Kristu. sea cual sea e laso cual nan ta pegá na dje aki por ta, sea paternal, filial, matrimonial of social, e efecto ta e mesun cos. E oponentenan di berdad ta ehercé nan poder pa controla e consenshi, y e almanan cu ta wordo tené bou di nan dominio no tin sufisiente kurashi òf independensia pa obedesé nan konvikshonnan di deber. E bèrdat i e gloria di Dios ta inseperabel, i ta imposibel pa nos, ku e Beibel den nos alkanse, pa honra Dios ku opinionnan robes. Hopi hende ta claim ku no ta importá kiko un persona ta kere. Basta ku su bida ta bon. Pero e bida ta wòrdu moldeá dor di e fe. Si lus i bèrdat ta den nos alkanse i nos ta neglishá di mehorá e privilegio di tend'é i mir'é, e ora ei práktikamente nos ta rechas'é. Nos ta preferá di skohé skuridat en bes di lus. Tin un kaminda ku ta parse bon den bista di hende, ma su fin ta e kaminda di morto. Proverbionan djeseis, versíkulo binti sinku. Ignoransia no ta un esküs pa eror òf piká, ora ku tin tur oportunidat pa sa e boluntat di Dios. Un hòmber ta biahando i ta yega na un lugá kaminda tin diferente kaminda i un bòrchi di guiansa indikando unda kada un di e kamindanan aki ta hiba na dje. Si e ignorá e bòrchi di guiansa i tuma rumbo pa kualkier kaminda ku ta parse korekto den su propio bista, pa kon sinsero ke por ta? e lo haña su mes, probablemente riba e caminda robes. Dios a duna nos su Palabra pa nos por haci nos mes conoci cu su siansanan y pa nos sa pa nos mes loke cu E ta exigí for di nos.